Hi guys, hi guys, muri sei, muri sei zvenyu, muri sei kuri sei kwamuri. So guys, it's me right here. Nekanyaya kandinako, it may seems like kanyaya kasina musoro. But eish, so guys, nhasi ndasiochi, ndasiowo ndega. Vajuju ambono asela asela. So ndasara nekamupfana kangu kamainini kake kasina mazino. so nandina kamari kana ndikaita sei kana kapiwa handichaziva kuti ndirini saka nandakangokachengeta ndichifunga kuti ndoita sei kuti ndiita sei ndingoimprovawo mukitchen mangu and stuff mongoziva maplates ana andinawo like andatombobudisai maplates mamwe aya estart anditi so guys pathis video pane zvandichataura zvese ii kuna vandichatuka sori zvenyu sori today is a bad day for you right i'm very very sorry amen pamwe amen baba juju akazoona vhidhiyo ro ndichapiwa futi foni here kana kuti ndichaita sei but am really sorry kune vanhu ndichatuka or ndichagona kusatuka asi i know kuti kune vamwe vachafila like eish majuni ava atituka ah kune imi am very sorry guys am really really sorry and then kune vachabatawo mapoints angu thank you so much nekuunderstand handiti ka because vanhu togona kutaura chinhu tisiri kuzoti kuchitaura ine rumwe but ndati ndigare ndakumbira riregerero handiti kuti musazonyanye kubatikana kuti musanyanye kubatikana especially to those who, who will be happy patinobhulwa kana kuti chii hakune mamveri so i came for you today asi ndakuvingai nditori neenergy ne yese nemi ndinayo so guys ganimbopa lesson rekutanga you see guys in life munhu wega wega ane mararamiro ake ane mastages ake ane zvaanofesana nazvo we all face different things togona tese tiri poor but tichifesa madifferent things andidzika togona tese tiri rich but tiine matambudziko akasiyana so one thing you have to do is to understand the position yauri anditi takabva mumakwikwi tinogona kurarama zviri nani anditi so chinoitika ndechekuti vamwe vanhu havasi mumakwikwi but people are, who are surrounding them they, they, they, they, they put like they put them in competition life in a competition life whilst they are not competing with anyone handiti tini tisiri tombokompetitana anyone but imimi manje vanhu vari around ndimi mamakutotisa kunge tiri pacompetition of which tini tisi tombori pacompetition naanyone muri kuzviona zvinhu zvichiitika munoita henyu mukuzviona zvinhu zvichiitika guys so please kune ava vanenge vachipiwa pressure ndisina ndoenda kurefu rega ndipe example yemunhu ari kutenjera pasocial media achinzi akazodai akazodai akazodai anonzi vhekolupa Nyaya inogona yakatotangira pakuti anogona pamwe basa rake achitoriita zveshuwa kambani inotoriko ichitoexista but because akabvuma kupiwa pressure nevanhu veve around vanenge vachiti handi tinodya mari ngatidai so akasvika panzvimbo onzi yee yee mbinga yedu opedzisira pamwe adya mari yevanhu yaanga achazofanira kushandisa because ukanzi munhu unotengesa chakati it doesn't mean ndeuri kuchigadzira ende kuchigadzira nemadhaga no you have money yaunoisa ipapo which is sometimes mubusiness ndo yatinokola kuti capital which is ukadya mari iyoyo hapana kwazvichaenda maybe atopiwa mari nevanhu pane kuti achiita anga under pressure ende zvinopedzisira zvakanda iwe chi pasi pebhazi wava pasi pebhazi wavaidya nawo mari vave those are the ones who come first kuzotaura zvakasiyana siyana pamusoro pako takazoenda kwakati zvikazodai zvikazodai of which those are people vaikupa pressure he mbinga yedu odya mari yebusiness vachikusimbisa kuti no hazvina kana dhiri izvo aunozodai unozodai uchidai yeti vanhu ivavo ndovanokukanda pasi pebhasi so ngatidzidzei kurarama life yatinokwanisa life yatiri its better kuti tisu tange tiri puwa than kuti uzviite rich iwo usiri because mangwana unozochema and watodya nini mari ndini the first person anotanga kuuya or ndini ndotokunokuripotera kuti ukudya mari dzevanhu futi or ndini ndoudza vanhu vakudyira mari vavo kuti munhu hapana zvichabudiri hapana zvichadai hapana zvichadai yet mari yacho adya nini so lets learn kurarama ku like life yatinenge tinayo paground kana tisina hatina kana tinasho hatina ndakapiwa ndapiwa kana tisina handina handiitika not kunhigirikira kuzvisa pressure pamwe pacho hatitozvise pressure hatitozvise mucompetition but vanhu vari around ndo vanenge vachikuisa mucompetition nanhingi nhingi wausitori nei naye wasina kana kutombovenga kana kuita sei we have to stop that ndakugara ndakumbira regerero kwaita vekuti ndakapa imbwa yangu zita rekuti bruno i gave that name kuimbwa yangu because ndakaona kuti ibruno inoenderana nezita iroro and i love that name its a dog name so kana muchibatikana nekuti ndati kuna leosa leosa unyanga anonzi anonzi bruno ini handichafanira kutomboti bruno kana kuaiwa sorry im very sorry and the problem yamunayo ka imimi vanhu ivo vaidaro nevaiti im going to follow please unfollow makasununguka mazvinzwa ka kwete kuda kuti we must be bullied naliyo because ane mari ane mari akamboti pasent akamboya achikudza kuti akupa sent or anenge achikokunyeperai futi ende muchibvuma kunyepera why because he, he is trying kuti peji rake rigare rine engagement then imopinda nehati why mazoti mbwa bruno imbwa toziva dzichinzi bruno hatozive munhu achinzi bruno isu iye anonzi leo saka zvekuti hanzi hamuchati bruno hamuchahu muite mushe kana muchishungurudzwa nemunhu kuti hanzi nekuti ane mari makajaira zvezvi makajaidza munhu iye zvisina basa ndosaka even kana muchiona mafamily members kwenyu muchitarisirwa pasi muchiti makaonekwa matonge muchasvipirwa mate kumeso its because makavaudza kuti imimi muri rich saka mufanira kutiita zva be rich kumba kwako ikoko kwete kuva rich kunhingirikeni in my territory thats nonsense mazvinzwaka ndakudzai kuti sori zvenyu kune vese vanofara patino patinobhurwa patinoitwa sei vachiti nyararai then morega kunostenda liyo uye paanoisa posti achitituka achita sei munhu anosapota munhu anofara hashuwa man of the truth man of the truth chi achiti fesi nendebvu anotoshaya kana shaving stick yekusheva ndebvu dzi ah, nemi munoti hanzi makaona murume wangu achizvitambira pakamera ye vamwe varume ari busy kumabasa iwewo uri busy kutamba what kind of man are you imi imi ndakava panapa ndichitaura ndichiti maswera sei guys ndopiwa mari arisi basa irororo musatitaurisa zvatisingada kutaura because pamwe pacho takakutaurirai motanga kuti tikune show off tikune chi sezvamunoita vamwe let us live our own life let us live our own way tisiyei tirarame zvatiri kuda musatifose kuti tikuratidzei zvinhu zviri pasi pasi zvatikacherera pasi nekuda kwekuti hanzi munotaura tinokuratidzai because you want kana tisingadi hatidi and we are not forced and tine marights kwete zvenyu zvekuti imimi munosekerera vanhu vanokubhulai nekuti vane mari moti ane mari ndiye mukuru kumba kwenyu bastet kwete panapa noti panapa panapa hatiite izvozvo isisu tinoziva zvatiri tinoziva mamiriro akaita homwe dzedu tinoziva mamiriro akaita mafamily edu tinoziva mamiriro akaita real life yedu kwete zvenyu zvekuti munoda kundiudza kuti hanzi usadaire bruno nekuti hauna level nine ndakambokudzai ndiri level nine kana chamusingazive ndechekuti vanhu vasina mari ndo vanhu vanoda kuzvita vari rich man akakumbokuratidzeko mabhanduru ape mari or akambokupai mari iwo right ime muchitaura asina basa akiti ndombozvida here zvavanhu vanoda kuti hanzi ye ameno ah, pamwe kukura zvakasiyana kwenyu kana muchidzvanyirwa because hamuna mari anoti ah, panapa and even ndakasava nayo mari yacho its not a reason for someone to bull me to bully me in anyhow because handina mari because ndisina mari kudaro nesingaende kunonhigirina kukumbira mari unomuona achiseka vanhu ye kana mbedha kaprecious kakabhovhokera ye chichi iwe wakadii wagara mupa mubhedha wacho for the first time ukadii kumupa unotaura vanhu kuti handipe zvinhu vanhu mahara chichi saka amupa wacho uri kumushorerei problem ndeyekuda kuzviita kunge wakanyanya kunge unazvo stereki unei chauinacho what's so special about your furniture furniture yako yakanaka ye but what's so special about it zvokudarika mamwe mafurnitures anoita mafurniture akanyarara out there problem ndeyekuti tinoita mabusiness tovhurwa mabusiness nevamwe vanhu tisina kutanga tafunga isi tisina kushandira macapital was problem inobvira pakuti pakuvhurwa business ipapo hauna focus nebusiness rako whats that Ah, manje makanyeperwa kunyeperwa ndokwamunoita hey, haufaniri kutaura because une nhumbu imi uroyi hwenyu wakambonyatsomira seko imi dai maigona kuroya chaikoka dai makaroya maloti uyo aikudzai kumashure kwenyu everyday na8 because munenge mamudza zvaasingadi dai mamune mbiri yekuroya stereki makadii makamuroya makadii makamuroya kana mune mbiri yekuroya stereki yamunogara muchingo he nyarara he vanhu vakaipa kunzoku ah. kuda vanhu vasingafundisirwe nebanga rechingwa mazvinzwa pese pamunoona chinyarara murume wangu anenge ari around and anenge achizomutsura but today i come to, to, to defend myself mm, to defend my husband he unenge uchiti dzedzi dzedzi imi kana musingagone kuti ana dhedhi kwenyu iyo oda kuita dhedhi munhu anouya akazara huruva netwo dollars wotanga kuacha maziningikini mazitracksuit magriz mai okupa two dollars imwe asiya kumagirlfriend uku ungati dedi inobuda ipapo musade kundipinza musituation yamuri mazviwa ka eh, inini im ndinoti dedi because im in a sweet position im being sweetened im being loved saka dedi yagara ndinge tongori pamuromo otherwise dai ndichiitwa zvamunoita dai ndichitodedza ichitoti iyo baranzi iyo iyo zibaba junior iyo zvakazoti but im being sweetened i will say dedi kusvika amen ora kusvika maneta here kana kuti kusvika maita sei oro kusvika murume wenyu adzidza kukopa ana dhedhi kuti vanoita sei mazvinzwa kwete zvenyu zvekuda kundiudzira kuti aufaniri kuti dhedhi anofanira kuti dhedhi munoziva how we treat each other kubva kwedini muite mushe mazvinzwa ka kuita mushe chaiko kune ivavo vanotaura izvozvo vanoswera achiti hanzi nekuti wataura chokwadi we are going to unfollow you makambouya makabatirwa mapanga kuti mutifollow here zvekuti munoda kuswera muchitizivisa kuti unfollow you unfollowa kana nda kuunfollowa and we will be so happy because it's better to have two people who know they really love me koita and its bad kuti uve ne 100 people wekuti pa 100 papo unofunga kuti vanokuda but if you really find out you see kuti pavanhu 100 ivavo only 3 ndo vanokuda nemwoyo its, its really hate but sometimes its good kuti ugare waziva kuti nhingi ndi anomira neni nhingi ndi anogona kunditsura zvakanaka nhingi anondituka its very important to know who those who love you and very important to know those who don't love you inini manje me myself ndakazvimirira i love who those who love me vasingandide handinei navo and i don't even give a fuck mazvinzwa ka vasingandide handitomborinei kana nemiwo futi sometimes ino mchitondibhohwa kwaninga muterritori yangu musingandide because you are not forced kana usingandide ibva papeji pangu ibva wakasununguka futi because vanobvira wazviwa kumba kwako unzi uye papeji pedu kana ungoona zvatiri kuita no we never did that vanhu vakatifollowa because they love us vamwe vakatifollowa because they love what you do saka ah, zvinoita manje avo vakatifollowa because they love us patinoita zvavasingade pamwe pacho vanotaura in a nice way vanoti blessa vacho vanotipa mari behind macamera chichi amutombo waone kana comment section vachitaura zvina basa zvomuimbi chitiudza imimi who do you think you are chaizvo zvokuti mungatoti mungada kuswera muchiti bulu in the name kuti bulu in the name of following jesus christ at least ndagara ndaapologize and handina wandatuka wandatuka chaiye hapana bos dai naida kutuka nhasi mukana ndinawo sterek baba juju awo hapo ndainyatsotuka chaizvo but handisi pakuda kutukana nemi ndiri pakukuonesai chokwadi and i know kuti kutokuonesai chokwadi ichocho kunotorwadza kwatokurwadzai vamwe venyu izvo zvekuti bp yakatoti chu but live your life let us live our life if you love us keep on supporting us if you hate us just go nefollowing yako iyoyo just go chero takasara tine vanhu two but tichizoti vanotida we don't care will be so happy and will be able to appreciate those people in anyhow we can because tozoti vanotida kwete kuti anzi sekerera bruno okutukai six to six mumwe muri ikoko nditokuona comment section mum haa uri chibaba haa chibaba chani chibaba chani chani chibaba chenyu kana chiri chibaba chenyu doesn't mean chibaba chemunhu wese mazvinzwaka zvapamwe pacho ziyai zvamunotaura ziyai zvamunotaura chaiko kuti or tangei mafunga orit pamwe pacho unotonga unoti ichi chidofo ichi chiri serious ichi pane udofo hwekuti munhu ana kuenda kuchikoro koita udofo hwekuti unotoona kuti idzi brain dzakagomara idzi mazvinzwa saka mundiitiro mushe please ndikutokukumbirai blesi aa ah, imo mamuchafamba makadyarwa anditi because maplants aazobude because iwe unonge wamatsimbirira e eh, but don't go there wazvinzwa eh so avanoti hanzi namatai munhu nekuti ane mari akakutuka izvi nyaya ari kutipa here mari yacho ane mari yacho ndeyake munewo mukada kutoita deep down notoonotisa harisa bruno notomona akapfeka kana chitisheti chiutange chabuda mupilo handiziye chini chakarembera zvimakona mumasaidi umu pane nyaya yekuti ane pressure anenge achingoti nhingida kumuhelpa zvimwe zvacho zvaasingatoite how many mapromises that he made pafacebook achiti dakubatsira nhingi because zvakati asingabatsire vamwe anovabatsira obva anotera behind the camera otora chinhu chacho saka abatsira chi chii chaanenge abatsira and what is so special about nhingirikini santarise zvakawanda because even mabeds acho anenge achiganza nayo kuti ndinogadzira furniture ah, zvinhu anotohodhawo futi zvekuti ukaenda mamashwede muye unoona pakazara ndigikini type yemabeds anenge anayo netumapilotop twetwi imota anzi anzi sekera bruno because ano ane mari akamhondipa asendi here bruno acho basa nderekukunyepera ende manyepera mumabelieve saimuka muchida zvabruno sterek endai kupedyo kwabruno munozare koko mubve panapa kana muri pakusapota kuti ende munofara stereki patinoabhuswa hameno kuti wai mainyepera kuti wange munotida stereki tisina kwete tichitambura because tasingatamburi tatisina for that moment and nemareason atantinayo and munhu wese anete ane mafambiro epese ake in life saka tingatomboti tichitambura because maybe tiri kutotambura izvezvo ende kwamuri tiri kutotambura tiri kutopema istaff saka hanzi munopema saka mufanira kureply vanhu ndiani atakauya tichipema tichi nhai mutapemawo chikafu tazopema chakati ii muite mushe kana muchiputa midombo muputire kudzimba dzenyu ikokoko hameno pamwe mamuchirwadziwa nedhata renyu ramunei muchitenga ramunei mato vamwe vanhu me makati hotspotwa futi kuswera muchinetsa vane vanhu kuti ndi hotspotewo pane zvanoda kuita da kuzotaura nababa nhingi nditi vave nemadomasi kupi uda ngonotuka vamwe vanhu manje nhasi ndinemi today am with you zvokuti ndakatowana mukana chakuitira rimwe vhidhiyo futi aboi kana ngaabve panapa akasununguka kutova free chaiko tisari nevanotida ivavo vasinga vanoti vakatoona tiri bullied vanotimirira vanoti vakatiti nyararai because thereis no reason yekuti munotiudza kuti nyararai tanyarara makunosapota mune achitituka was that atidya kumba kwenyu isusu muite mushe muzvinzwisisa handidya kuzvihwisisa chaiko kuzvihwisisa vamwe nzara dzamuinadzo uye ndikupangurira chikafu chiri mukisheni iti manguva ah kana takuzokuratidzai twacho twatinenge tinatwo tushoma itotwo moti hanzi tine show off kwandichi vamwe unotoona ukamuvhizitira profile kwake kuti uyu kana nenhingiki nemakiukamba hamaziye mukanwa make ah anyways kune vanotida guys rambe muchitisapota patinenge tatadza titsuurei hatirambe kutsuurwa hatirambe but kasikiri manje kekuti munotiudza kuti nyararai munosapota futi mune achitituka hamuchatirwira orit kamusakwanise kutirwira chiregei ka kunotituka futi nemiwo ikokoko mofunza kuti makanyanyoita seiko iye akambonyanyoita seiko liye kana vanhu vachikugezerai mvura dzezvitunha dzinoshanda kwamuri noti kwatiri bhozi angada dzishande kwamuri imi mafanzi not kwatiri isusu saka zvakashanda kwamuri imi moita zvakwabruno ikokoko mobva panapa kwete kuti abasa roda kuti itira asina basa basa roda kuti vhundutsira nyararai because mukadzi ane nhumbu nyararai kutonyararika undogu ee mukadzi wako uchaya panapa agorwara futi wakukumbira chinonyararidza istress mazvinzwa saka at least ndakambouta ndichikureply kudai anditomboite kana stress yacho chondisiya stress kunyarara ndichiona pamunenge muchibhaiza tichisekera asina basa manje that time yakatopera sori zvenyu hamheni kune zvabata bata kana zvisina or kune zvadii ikoko ndikoko inini ndasara ndiri okay next time futi kungowana mukana pane chikubhombai futi anoswera achitaura kuti unfollow you ye karombe dzvuku umwe ndakamuvisitira profile ndakati uyu anotori nestress yemurume wake ari kumuhurira asina kana chaanomupa futi imi musati amene peni yekuhurirwa nerombe kai hede ndostress amene munhu adzo idzozvodzo pamwe vanenge varipo vanenge vari pamabari kamhene vakadzi vangani vachingozhinya because murume yaa ari kumupa sadza nemavheji asina kana mafuta panapa paitwe izvozvo nonsense ah. izvezvi ainowo kuti tumaclips tuchatenderera kari rafo kamukadzi akatandazva kanochenama imi aso asingachename muri kuiteiko mulife munei chamuinacho right imi wacho asingapemha anoshanda cheziya chacho muri kuitei what are you doing zvii zvamuinazvo chii kungo chokutorwadziwa nelife yangu mimchitoita he murume akadai he wati wati imofungudzo kuti definition yemurume kugerwa musorere nekuputa mbanje ndovamunofungudzo ndo definition yemurume ka ndiyo amunofungidzira kuti ndiyo ndosaka muchingoiitiswa mhani imi pamusingafanira kunge muchiitiswa itiswai sterek because ndozvam you, you, you even deserve that ah vanhu vekupa vanhu vasingafungi vanotanga vari kufunga nedzavaka neavakagarira urowa kufunga ne imi musanditeste imi muda kutaga kuti ndinotaura kana kuti chii and then kutaura ndototaura handirambi but ziyai pekutaurira play in your territory let me be in my territory mazvinzwaka tukutu twevanhu tubruno twevanhu ngokuona even kana usiri kuda kuunfollowa ka ndakutokumanikidza kuunfollowa ibva pano stupid ibva pano ibva pano ibva papeji pedu this is not your page you don't even know how we created this page saka ibva pano akasununguka anditika kana usingade kuunfollow uchitaura zina basa im going to block you and and hapana chandinoluza oro hapana chandinowana mu but at least iwe unonge wakupota pafoni pako pachipopwa mavhidhiyo evanhu aunoda mazvinzwisisa yeah, no feelings attach stereka hapana kurwadzisa nyaya kungoudzana chokwadi mm. nyaya i know kuti chokwadi cho chichakunetsei kuti mugamuchire chakunetsei zvekuti but muchapedzisira mazvigamuchira kana musingadiwo amhenu anoramba achibayikana ndimi ikokoko ini i talk to relieve my stress yamune muchindipa imimi because murume wangu atomondipai kana stress mazvinzwa im living my life yandinoda it what i want anytime i want ndatosiyana nemi memuchiswera muchinetsana nevana vana mwene because makatojaidzwa kana nekudzimba dzenyu kuti kana munhu achikupa sadza anofanira kukutreata bed ndo problem yamunhu ayandiitika sorry zvenyu nhasi masangana nazvo sangana nazvo ndiko kwamatoita vamwe madomasi chaiwo kunotenga madomasi eh, one one pamusika kana kuti uri kuita basa rekukumbira manext door hapana poda kundiudza nhamo inhamo yeiko unondiudza inhamo yeiwo unondiudza Bamangu makazara furniture yekutaiga furniture bamangu ndinoshandisa ft gas iwewe uri busy kufuridza matama izvo zvakadai ndikatarisa kana gumbo rako kana manga unayo nekugeza chaiko mvura haitonzwire because nesipo yacho hautorina asi basa nderekuda kunamata bruno bruno acho asina kana chaanotombokupa anokupeiko ye bruno acho mulife mako anokupei Papacho zvoda kushandisa pfungwa kuti kuda kuita kunge mhepo kuita kunge marara mapepa kwaenda mhepo ndokwaanoenda imi dzika mai miratidzai kukura behave sevanhu vakuru kwete kuti vange vana adiki dzimwe ndidzo dzinhu dziri chembere papa meno dzidze ndidzo dzichapiwe nabrun kana ane zvaanokupai anokupai anopai mimi saka munamatei ini hama chanondipa saka there's no need for me to pray him even dai ane chaanondipa achinitaurira shit i was going to say shit back to him maiketa